Am y tro cyntaf erioed, mae lesbian pop culture yn y mainstream. Ni'n obsessed, chi'n obsessed, a ni moyn siarad amdano fe. Ydyn. Ond ni'n hoffi siarad am straight stuff hefyd, pob mouth stuff really. Um, felly, dewch gyda ni. Croeso i...
Pob Look Babe! Jyst uh, rhybydd bach ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle ychydig bach o iaith gref rhagu yn dda um, yn y podlediad yma, siwr o fod achos o Cat Morris. Soz.
Helo! Helo!
Croeso nôl! Croeso nôl i Pob Look, babe! Sut mae wythnos ti wedi bod? Mae wedi bod yn really nice, diolch. Wel, um, big behind the curtain, mae'n ddillun, so fresh off y penwythnos. Mm -hmm. um, yeah, really good. Nes, ti'n mwyn beth o'n i'n ddiweddar fi a Rich, nes yeah. ni um, am y tro cynta, wneud ddim am y tro cynta wneud un o hobbies fi, ond am y tro cynta, nethon ni'r hobby yma sydd gen i. She's all take, take, take. I know.
Uh, ethon ni i ddringo.

Rhaid ti wisgo. Ie, a mae rai fi'n felyn. A mae Rach dal yn hoffi ti. Ie, ie, ie. 100%. Mwy.
If anything, mwy.
Yeah. A na, ti'n meddwl be, oedd e'n neis, achos mae lot o bethau ni'n neud gyda'n gilydd, mae hi'n well arnyn nhw. Y pethau ni'n hoffi... Na, na, mae'n holl o wir. Y pethau ni'n hoffi neud gyda'n gilydd, mm. um, mae'n jyst yn pethau, mae hi'n really, really dda arno. Mm -hmm. um, fel, fel be? Coginio.
Ie. Yeah.
Fine. Ni obviously wastad really mynd i fod yn well fi ar coginio. A fi'n fi oce fi okay ar coginio. Good, yeah. Ond, ond mae hi'n really dda. Um, a mae hi'n really fit. So ma, pan, os ydyn nhw'n fath o fel rhedeg neu rhywbeth. Yeah.
mae hi'n, ti'n mo, hi'n newydd rhedeg marathon couple of fisoedd yn ôl. Like, I'm not that calibre. Na. So on' so ma'n fe'n neis neud rwbeth ble o'n i fel gallu roi cwpwl o tips i hi a... Oce. Ie. Ie.
Odd e'n neis. Ti gallu showan off chydig. Ie. Ie a bod hi'n fel ffeilo yn rhwbeth o'r diwedd. Na obviously odd hi'n rili dda arno fe anyway ond odd e'n neis gallu bod fel rhoi cwpwl o tips. Wyt ti'n yy fel ie achos fi byth 'di trio dringo ma' ma' 'dy fi fel awydd I suppose ish ond sai'n gwbod faint o fe, fel, os rhaid chi cael loads o upper body strength, neu... Na, mae pobl yn meddwl bod ti angen upper body strength, lower body, cos os ti'n mm. gallu pwysio, obviously mae'n help os ydych ti upper body strength, mm. ond mae lot ohono fe, mae pobl yn trio tynnu hi'n lan, ble right. os ti'n gallu just cael coes ti lan a pwysio off oh. coes y ti, you grand? O, falle bydde fe'n fine then. Fi just, I would not be caught dead yn esgidja. That's the only issue sgen i. Ie, yeah, fi'n weithiau meddwl bod ti mor off-brand yeah. for a lesbian Odw. that it should be oh called into question. Achos ti ddim... Wel, ti ddim chwarae dim pildroed. Ti'n beth ti'n chwarae rygbi? Ie, yeah, ond achos coordination fi yw hwnna. Fi, fi honestly, fi'n really, fi methu... Os o'n i'n co- completely sober ac oedd heddlu yn tynnu fi dros ar y ffordd yn Ie. gyrru ac oedd rhaid i fi cerdded fel yr cliché yn yr American O, Films, ie. cerdded ar llinell. Bys ni'n sober a methu neud e. Fi literally methu rhoi un... Es i'r doctor unwaith amdano fe, achos mae yna fel rhyw hereditary thing yn teulu Right. fi, so oedd pawb yn dweud, oh, maybe you should get che- Oh. checked. So ges i, ac oedden nhw fel, na, sgen ti ddim hwnna, ond fi'n meddwl bod rhywbeth yn, yn bod efo brain ti. Oh.

o'n i'n gwybod am cwpl o bethau ti'n neud, ond mae'n yeah. fel, nawr da hal chi'n neud fel yng nghanol y cae yma, beth sydd yn mynd mlaen? Wel, oce, okay, so pen blwydd Sam yn 30 oed y mis rhagfyr, a dim ond nawr ni wedi gallu mynd i ffwrdd. Um, nes i trefnu fe gyd, producer, brain fi. yeah, nice. um, so athyn ni um, Michelin star bwyty nos Wener, so fi beth ti bod. Na Kind Sam, of actually. fe. Walnut Tree Inn. Fi di clywed am hwnna, a Ocê. nes i weld ar thing ti, a nes i gael stalk bach, Ie. a mae'n edrych yn bangin. I ddechrau, Yn y fenni. yn y fenni, athyn ni'n fenni. I ddechrau, okay, oh, honestly, fi methu disgrifio pa mor amazing, fel, ma, I'm salivating. Black Bomber, souffle gyda truffle. Yum. Oedd e'n, oedd e'n anhygoel. Nath ni rannu hwnna, stupid idea, I should have got one each. Ond dyna ni, oedd e'n, you know, spenny. Sure. Um, prif fwyd, not good. Na! Ges i, yeah. Ges i pork, oedd e fel pork loin, pork cheek a pork I'll have a fucking house, you have a pork belly neu rhywbeth. Yeah. Ac oedd e'n, I mean, it was pork, oedd e'n blasu fel pork. But oedd hwnna'n really curveballs oedd efe. Ond oedd yr sauce fel rhyw fath o fel bechamel neu rhywbeth, oedd dim lot o flas iddo fe. Oh no. Yeah, a wedyn gath Sam um, fel beef cuts o rhyw fath, I don't know, sai'n bita steak. A nath hi ddeud yr un fath, 40 quid, ac oedd e just fel, not that good. Chi'n gallu cael rhywbeth gwell, probably a million carter. Ond, ti'n gwybod, oedd e'n profiad ffain. Ie, Um, ocê.
A wedyn, athyn ni i gweithdy perfumes, athyn ni creu perfumes ein hun. Oh my god, Catrin, mae Evie'n, Stunning. mae fe'n literally gwynto yn awful. Mae fe'n awful. Beth sydd wedi rhoi yma fe?
Wel, mae'n gwynt o bron fel mint, ond oedd dim mint option. O'n i'n trio mynd am, so hoff perfume fi yw Si gan Giorgio Armani, so nes i googlo'r... Okay. The notes. Yeah, I googled the notes, the base, mm. the top, the hmm. middle. O'n i'n fel, oce, okay, fi angen bach o cedar wood, fi angen bach o hwn, fi angen bach o... So nes i trio hwnna, ond wedyn fi fel, oh, you know, you've only got two or three sense in there, ti angen trio cael tri neu bedwar ym mhob bracket. So o'n i fel, oh, oh okay. God.
So si just fel popeth o'n i'n licio, nes i just roi fe mewn. Oh. So oedd e bach yn grassy. Bach fel Palmer Violets sydd yn... Ti'n hoffi nhw?
Yeah. So technically dyls fi licio fe, ond pan oedd nhw'n rhoi popeth mewn, oedd e bach yn fresh. Yeah. Oedd hi'n Sam yn gwynt o'n amazing. Yeah.
Ond rhaid i chi, apparently, rhoi fe mewn cwpwrth yn y tywyllwch am fel tair wythnos, a wedyn byddai'n gwynt o'n ffain, I don't know, I think mm. oedd nhw'n, yeah. Oh my god, gallu di ddod o fe at y fi? Na, na, oh my god, the first viewing. Whiffo fe. Yeah, viewing.
Sure.
the first smelling. Wafting. Yeah.
Mm.
A wedyn, yn ola, um, ath ni ar retreat A enw'r retreat oedd Reset and Restore. Catch and I am not reset or restored. Fi'n exhausted o'r retreat ma. Oh, beth ydych chi'n neud arno fe? Yoga oh, yn y bore. Oedd hwnna lyflu. Chos, yeah, Ti'n offi yoga? Fi ddim yn meindio fe. I love a good stretch. Fel, o'n i'n teimlo pips fi really okay. angen stretch. Fel, fi'n teimlo'n 30 oed. Oedd y yoga yn lyflu, a wedyn gatho ni bwyd, ond oedd e'n fel hippy-dippy veggie lunch, it's all fel potatoes, carrots, parsnips.

byw yma. Oh. So oedd gen nhw eco spa, um, fel sauna, wood fire powered hot tub, pethau fel yna. Lush. Ond oedd yn hilarious achos gath nhw'r holl teulu yn involved. So y dad oedd yn neud y bwyd, y mam nath o yoga. A wedyn ar rhyw bwynt, oedd fi a Sam yn y sôn yn cael relax bach. Fel, corner of my eye, ni gweld fel merch deg mlynedd oed yn dod mas fel tray o fel homemade crisps a hummus. Yr sôn It's a family business.
Na, nath i troi nhw fel ar bwys y sôn. O'n i fel, oh, fair dues. Mae'n mad bwyta hummus mewn sôn. I know. A wedyn gath Sam massage hefyd. Yeah. Stunning. I know, oedd yn lyflu. Pan roedd hapus Sam.
Efo dyna ddiwedd y...
Mae hi di milco fe. Milco fe. Ie, fe So? So mae'n gael.
Nes di hefyd, nes di blydi Vienna. Ie, yeah, ond o ran dyddiadau, ffain, oedd yna gap eitha mawr mm. rhwng pen blwydd fi a Vienna, so mae yna wedi bod yn gap, ond y gwahaniaeth yw, mae Sam wedi gwneud rhywbeth pob wythnos yn y gap yna, whereas nes i cael pen blwydd Vienna, gath hi fel pedwar party a hwn. Mae hi'n so, boblogaidd. Ydy, she can't help it. Ond ie, yeah, mm. gath ni amser lush, diolch. Oh, stunning.
Ie. Yeah. Sure.
So hefyd, um, pan o'n i yna, ath ni am fwyd i lle yma yn y fenni, a y gan gyntaf oedd mlaen oedd Caroline Polachek, wedyn Muna, wedyn uh, Maggie Rogers. Oh, I love Maggie Rogers. Rachel Chinariri. Yeah.
A o'n i just fel... Weld Rachel Chinariri. Yeah, do. Ac oedd e literally just fel lesbian playlist. A wedyn nath o waitress dod, a waitress all, waitress all o'n i fel, gay. This is the lesbian mafia. This is a lesbian mafia. Beth oedd e, bwyty?
Bwyty o fewn capel. Oh. So oedd yn hen gapel ac oedd na fel art shop. Yeah, oh. ac oedd e'n really fel abstract i art. Ond nice. oedd e, oedd ni jyst yn trio fel syso mas pa fath o lesbians o'n nhw. 100% horoscope lesbians.
Okay.
Oedd nhw'n gwisgo fel...
Mwy type ti na fi. I guess, apparently. Ond oedden nhw'n gwisgo fel y full body suit un ohon nhw wedi gorchuddio gyda fel y lleiad a'r ser. Sure, fel... glitter and that. Yeah. Mm, yeah. So ti mewn i horoscopes o gwbl, neu na? Um, fi'n meddwl bod nhw'n hwyl. They're a laugh. Fi'n meddwl bod nhw'n hwyl. Fi'n credu yn nhw.
fel... Achos ddim o reidrwydd, ond then again, weithiau fi fel, mm, okay. Ooh, like, yeah. Fi'n hoffi, fi'n really hoffi pan mae Sam yn siarad i fi am horoscopes. Cos mae hi'n gwybod beth mae hi'n siarad am, a mae hi'n really dda yn gallu fel relate to fe i rhywbeth yn bywyd ti. Mm. It's about fel, y con, mae hi'n conduit dda. Yeah. Wel, ti'n cofio yeah. pan y tro cyntaf nes i gwrdd â Sam, so ti wedi bod yn golli fel be, wythnos? Fel, Probably, pythefnos.
Whatever by that point.
Bad wedi sefyd mewn.
yeah, exactly.
Classic, you know. so, um, fi'n cofio, ni'n siarad am horoscopes, so it took her about 20 minutes i ddod lan horoscopes. Oh, yeah. um, a wedyn, o'n i wedi bod yn fel mynd o'r... Ys i fel one or two dates gyda'r merch yma, a ddim yn... Thing.
mm, it wasn't vibing. Ond o'n i fel, oedd hi fel, what star sign is she? O'n i fel, oh yeah, o'n i wedi siarad am hwn, she's a Taurus. So wedyn, oedd Sam, oh my god, her eyes lit up, oedd hi fel, you have to go on another date yeah. with her then. O'n i fel... Pam? Ond side Pam? note fan hyn, so mae fi a Catrin gyda'r un horoscope, dyn ni'n Scorpios. Scorpio energy.
Ie. Yeah.
A fi... Love it or hate it. Love it or hate it. Ond fi, ond beth sy'n ffynnu, ni'n eitha, ni'n gwahanol ond ni'n yr un fath. As in, dyn ni'n ddau'n intense. Yeah, I'd say so.
Yeah. ond mewn ffyrdd gwahanol. Mewn ffyrdd gwahanol, ie, yeah, ie.
Yeah.
Yeah. Ond, ie, yeah, ond fi'n, fi, so gyda Taurus, fi'n gwybod pam, achos mae holl ffrindiau fi yn naill ai Scorpio neu Taurus. Wel, mm.
ti'n gwybod beth o'n i fel, oh, okay, hwnna'n load of rubbish then, achos fi ddim eisiau mynd mas eto gyda'r Taurus yma. Yeah. Like, what no you way. on about, Sam? Like, with love and respect, pack it in, fi ddim eisiau mynd mas gyda hi. Absolute bollocks. Ond wedyn, be, mis yn ddiweddarach, yeah. nes i gwrdd o Rach, a mae Rach yn Taurus. So Sam! Honestly, fi meddwl dyle hi fel officiato priodasau pawb. Dim pawb, ond fel pobl. A just siarad am horoscopes? Na, na, just achos mae hi'n really dda yn fel deall pobl a gallu fel... Yeah, okay. ...gweld lle mae pobl yn... I don't know, I don't know, mae hi just yn dda. Ond o'n i'n meddwl, bys fe'n ffynnu fel darllen just bach o horoscope ni am y mis yma. O ie, mae'n un peth.
Yeah, exactly. Bys i'n hofio hwnna.
O'n i'n fel, pwy sy'n mynd i ddarllen yn gyntaf? O'n i'n fel, it's the same bloody one. Na, na, a ni'n safio amser fan hyn. Nes i gofyn specifically am um, o fewn fel perthnasoedd ni. Ooh.
Yeah, so bod ni ddim... Beth yw'r stars?
Oh, so mae'n big three. Ydy, na, on, oh, so, Capricorn. Yeah, da iawn, cofio. Fi'n gwybod. Yeah.
So, mae mis Ionar 2025 mm -hmm. yn fus trawsnewidiol i fywys rhamantus Scorpios. Mae Venus yn Ooh. Pisces ac yn gwella'n charm. Oedd, oedd nath nhw roed soen am charm, not correct. Well, kind of. Gwella eich charm ac yn tanio, tanio cysylltiadau angerddol, gan wneud hwn yn amser gwych ar gyfer rhamant. Tua Ionawr y deunawfed, put it in the calendar, mae Venus yn cyd-fynd â Sadwrn, gan annog sgyrsiau difrifol am ymrwymiad a photensial tymor hir, sydd yn ddiddorol achos cyn i ni ddechrau, nes ti sôn am Urge to Merge gyda Rach. Do. January 18th, Catrin, mae'n mynd i ddigwydd. O, ti'n gwybod beth yw January 18th? Be?
Six month anniversary ni.
Fi'n mynd nôl i ddweud o Sam, you got it right all along. Right all along.
Yeah, happen na bod. So ni'n mynd ar date bach, wel ni'n neud yn nos Wener achos ni'n dwy'n gweithio bod y dydd ond... Nag oedd yn crazy. Hwna'n actually weird.

OK, iawn, a dweud ti'n fach amdano. Yeah. Fi'n teimlo'n wael. Ond anyway, go, yeah. it, o'n i, oedd fi fe amheuon am mm. os oedd hwn yn mynd i fod yn date llwyddiannus neu beidio mm. anyway. Um, ond oedd e jyst yn siambolic, to be honest. Achos oedd hi Classic. Bristol. Ond oedd hi di da- ond... Cos fi di gofod ehangu... Y radius, ie. ...fy ngorwelio. A fi'n i'n falch iawn nawr bod fi wedi... Wel, ie, exactly. Um, ond oedd hi um, yn Nghaerdydd ar gyfer rhywbeth i wneud gyda gwaith. Okay. Oedd hi dod lawr anyway? Oedd hi lawr anyway.
Okay.
So, o'n i fel, oce, okay, gret, ti eisiau mynd, um, like, wnawn ni mynd am day. A mae pobl yn meddwl bod hwn yn intense ohono fi, but I have my reasoning, right? Fi, mi o'n i, ar first days, um, usually, oedd dy, well, oedd dy fi un spot yn 20s fi a un spot yn 30s fi, ble ni wastad yn mynd o,

Sure, easy Lovely. access taxi.
Get home.
Ond fel, mae math o be, ble, ble sy'n gallu mynd am fel un neu dau drink, cael little bite to eat. Yeah. And chill. Leave, yeah, os mae'n...
Yeah.
Os mae ddim yn mynd yn dda iawn. Neu, ti'n gallu fel hala fe really para, dwi dwi dwi, ti'n modd, ti'n chill of an am ages os ti eisiau, right? Ond yn 30s fi, o'n i fel, un fi gofio gael lap antara tu ôl fi. Yeah. Rhan o, achos o'n i fel,

Ar string hir o just first dates, right? A oedd e ddim po fi fel yn trio. Yeah. Deita o lot o bobl. Oedd e just achos oedd ni ddim yn cael... Oedd e just ddim yn... Yeah. Oedd e just ddim yn gweithio allan. Ond wedyn, oedd e bach embarrassing, cos the boys yn trio weindio fi lan, a bod nhw fel, oh, Catrin, who's this then, who's this this time? A ni fel, oh, na, na, o flan nhw. 100% o flan nhw. So, oedd rhaid i fi um,

little sangria neu rhywbeth. Small plates.
Couple of little... Dal yn yr Latino realm.
So gallu ti dod mas o Sbeineg os y ti moyn. Ha ha. Literally. O, mae'r dinas yn fawr, o'n i'n siarad Sbeineg, o, just oh, drop yn y lo. O, la, senor.
Yeah.
Yeah, o'n i wedi mynd fyna like a few times. Right.
Which I have also been called out on. Gan. Is ti, pwy, lle is ti am first date FRH? Bristol. O, oh, okay, so avoid, ie, yeah, so oedd hwnna'n hawdd i ti. So nath hi ddewis yeah. y lle wedyn? Ie. Yeah. Yeah.
yeah. Okay. Nice pub, fel few drinks, oh, oedd yn really stunning. nice. Chill, yeah. chill, chill. Um, ond anyway, I digress. O'n i wedi mynd ar y date gyda'r ferch yma, achos fi'n fi meddwl, os fi'n mynd i fel ar date, yeah. a treulio amser, fi ddim yn gwybod os fi'n mynd i hoffi'r person yma neu beidio really. Achos o'n i hefyd ddim yn neud probably digon o siarad cyn to really gauge things weithiau. Yeah, mwy fel just the, get the day. Get it, yeah, mae'n haws i ffigro mas pan chi mae person kind of thing. Yeah. Yn union.
So, o'n i fel, worst case scenario, fi cael nice drink, fi cael like, a couple of croquetas. That's Stunning. the worst case scenario. Oh my God, I love croquetas.
Ond, oh, Right, I tell you what, gyda'r un ferch yma, o'n i wedi gorau ordro bwyd achos o'n i ddim eisiau bod fan hyn mor hir, ond wedyn o'n i fel, wel, fi wedi ordro'r pwll bwyd ma nawr, so... Okay. Achos oedd i just fi'n hoffi meddwl bod fi ddim yn berson like beirniadol neu dim byd. Ond oedd hi just yn fel slago popeth off, a o'n i fel, oedd hi bach yn rude, fel, yeah. o'n i ddim yn, o'n i ddim yn hoffi vibe hi. Na. Like, o gobl. Ond mae'n just yn neud i chi feddwl fel, ydy hi'n really ddim yn self-aware? Fi'm yn gwybod. Ond oedd hi'n, ie, ti'n iawn, hon oedd yn slag off Grangetown, right? Mm, fi ddim yn byw yn Grangetown, Na. ond nes i bron a byw yn Grangetown. Grangetown yn lyflu. Grangetown, great. Loads o bobl yeah.
fi'n nabod yn byw yn Grangetown. A thi fel, o'n i fel, oh, where you staying then, when, when, while you're here? A thi, Grange Town. A o'n i fel... Oce. A oedd hi fel, oh, mm, yeah, but it's on this street. A oedd hi'n fel slag off y stryd, a oedd hi'n enwi'r stryd. A oedd e fel, oedd e basi- oedd e hefyd stryd jyst nesau ble nes i bron a cael ti. Like, mae'n ff- mae'n ap- absolutely fine. Yeah. A hefyd, even os oedd e ddim yn fel your idea of a lovely street, yeah. mae pobl yn byw, byw yna. Fi yeah, really, yeah, yeah. absolutely casau e pan mae pobl yn disgrifio lle fel shithole. Yeah, neu rhywbeth fel Mae mor amharchus, mae yeah. mor snobby. Yeah. Achos, man, regardless of what you think, yeah. Mae cartref rhywun. I know, I know. Ond fi'n cofio, pobl wastad yn neud hwnna am Barry. I love Barry. Fi literally... Barry Is i ysgol yn Barry, so fi, I've got a place in my heart for Barry. Mae'n yeah. llefydd really, really stunning. So yeah, mae just yn... Yeah.
So It's anyway, gross. oedd hi fel yn cadw slag off, o'n i'n fel gweithio hi, o'n i'n fel, oh, Nes i, oh, yeah, no, I know where it is. Di fel, oh, it's just round here. Cos nes i ddweud, oh, na i gallu di cael yr Uber nôl gyda, like, oh, okay. na i cael yr Uber i dropo yeah. hi off. Cos yeah. hi, to be fair, hi ddim yn byw yng Nghaerdydd. Yes, oedd hi, obviously, ddim yn teimlo yn hapus iawn yma. byw yng Nghaerdydd. so, oedd hi fel, oh yeah, it's like that. Cos hi'n byw yn fel ardal mwy posh o Bristol or whatever. Clifton? Yeah. Um, Ti'n ffain. really nice. Ond, um, yeah, oedd hi yn fel jyst yn winso pan oedd hi'n gweud e, ond wedyn, eniwe, o'n i 'di dropio hi off, oedd hi fel, oh, um, I had a really nice time with you, hyn a llall. O'n i'n meddwl oedd e wedi bod yn really ddim yn dda, That good at all, na. na.
That mm, very not good day. A oedd hi fel, o, oh, ni wedi cael amser grit gyda ti. Um, falle bod yna rhywbeth da am Gaerdydd after all. O'n i fel, oedd hi obviously meddwl hwn fel compliment. Ond eto, oedd e just mor rude.

it's good to meet you, but I just don't think we're really on the same wavelength. Nes ti weid hwnna i fi? Do.
O, fe ti ddim yn gweud cos I think you're rude. Na, fes nes yn text o hi ar ôl yn dweud, not for me, babe. O na, oedd hi'n text o fi'n gweud hwnna, nes i text o hi'n gweud, oh, I just don't think we're on the same wavelength with some things. A na ti dweud, fi di ffeindio text, right? Thanks for a lovely eve last night. It was so nice to have a distraction from this week. Maybe Cardiff has something good about it after all. O'n i just fel, waw. Ti nawr yn slag off the whole of Caerdydd, which yeah. oedd i wedi kind of wneud yn barod, by the way. Bearing in mind, fi'n byw yng Nghaerdydd, yeah. fi'n dod o Gaerdydd, yeah. fi'n... Ti, uh, hefyd, ti'n byw yna nawr. Ti'n mynd i, ti'n ti cwrdd â rhywun yng Nghaerdydd o Gaerdydd, like you know this. Fi'n methu dychmygu. Pam wyt ti wedi mynd ar Hinge yng Nghaerdydd if, if you think it's a shithole? Os i pobl jyst yn bod yna. Yeah. Um, I'll be honest, nes i ddim ateb hwnna immediately. Na.
Ond, o'n i wedi anghofio, to be honest. Yeah. Um, a wedyn oedd hi jyst i text o'n gweud, o oh, gobeithio bod ti'n okay, being completely deall os bydd yn vibe ti. Mae hwnna'n ffain, just poen i sy'n bach dan ti, so ni'n teimlo'n wael wedyn. Ond ni fel, o, oh, helo, um, o, oh, super busy couple of days, sorry, dylai fi di hel y neges. Ys i, a bod yn onest, fi ddim yn siŵr bod ni cweit ar yr un wavelength. Ond fi'n really gobeithio bod ti'n ffeindio rhywun gret sydd am. Um, okay, fine. Gobeithio bydd gweddill amser ti'n credu. Enjoy your life.
So actually nes i ddim gweud oedd yn neis cwrdd y ti.
oh, savage. Fi'n meddwl nes i fel purpose i ddim achos o'n i fel... Wel na, cos oedd e ddim yn neis. Doedd hi ddim yn...
Oedd e'n... Berson caredig iawn. Na. Oedd e'n yn... gwastraff dyrnod o dy fywyd. Oedd e'n bizarre, achos oedd yr anecdotes oedd hi'n gweud yn portreadu hi fel person ofnadwy. Oedd e'n really bizarre, yeah. really bizarre. Ond anyway. Wow. Um, Did you gwybod un beth arall? Ie. Yeah. Oedd hi di hala, oedd hi fel, o, oh, um, dim problem, ges i amser hyfryd ty beth, obviously. O'n gweud e. Um, all the best.
All, all the best. Yeah, a Gwyn. Ond wedyn, Diwrnod wedyn, oedd hi 'di hala neges eto, arall, a o'n i fel, we've... What? Dyma be fi'n gweud nawr, ni 'di gorffen. Ie, halt. Bear in mind, achos oedd hi ddim 'di rili gofyn fi that much am fi fy hun, chwaith ar y, ar y date yma, na cyn, cos ni ddim 'di siarad lot cyn. Oedd, o'n i ddim wedi sôn dim byd am bo' fi'n fel canu neu cerddoriaeth, dim byd fel hwnna. Na, o na. Not, not at any point. Be ma hi 'di ffindio?
Hefyd, fi, er fi yn 99% sure bod fi ddim wedi gweud cyfanw fi wrthi. okay.
Fi genuinely ddim yn meddwl bod ni erioed, fi ddim yn gwybod beth oedd hi'n hi. Hi'n blank hinge yn ffôn fi. A nath i just text o'n gweud, I listened to you singing in Welsh, by the way, it was beautiful. Lovely, ond...
Mae hwnna'n weird. Bach.

Ie, yeah, na ni, bach o ramant. Hefyd, maen nhw'n gwneud offer mawr ar hyn o bryd, cos mae fel arfer yn bach yn ddrud i fi. O, ie, ie. Ond maen nhw'n gwneud... Bwyd neis.
Bwyd lyflu, ie. Yeah. Good. A offer.
Ei, vouchers efe? Um, na, maen nhw'n just yn gwneud fel offers ar gyfer mis Ionawr. O, ffyd yw. So, Tio cael pobl mewn. Deal, tio cael pobl yeah. mewn.
A, drech, mae di llwyddo. Machnata, da.
Da. Da iawn. Ie. Yeah.
So, nes di texto fi dyrwr y blaen, llun o rywun yn dweud, um, o'i ti'n nabod y merch yma? Oh my god, sorry, o'n i ddim yn gwybod beth ti'n mynd i weid wedyn. Do.
Nes di texto fi llun? o, na, ond o'n i fel... Fi'n yn cofio texto ti unrhyw lun, ond nawr fi yn, nawr fi yn. A oedd ti just fel, o'i ti'n nabod y person yma? Ac o'n i fel, mm, ie. Cos oedd e... Mae'r ma ad spare room lan, guys. So, oedd e, e oedd e hi'n... She was a local lesbian, go iawn. Oedd e hi'n... Oh, um, yeah. Oedd e hi wedi fel ymgeisio am ystafell then? Um, na, ond ti'n lli just gweld pwy sydd yn chwilio a oh, stwff. O, fel, in... fel hyn ar gyfer fel tai? Yeah, basically.
Oedd e wow. actually yn slightly fel flashbacks o... Oedd rhaid chi fel left swipe, right swipe. Sneu, na. Na, ond mae pobl yn hala neges ti'n ei ddi... Like, mae bach uh, mwy fel ah, hinge. It's like yeah. people will express an interest. Okay. Um, neu be bynnag. Ond anyway, o'n i fel, god, mae hi'n edrych yn gyfarwydd. Pam so pam ydy hi'n edrych yn gyfarwydd ti? Cos ma... ni'n dweud i bod ar y dating apps oh, yn Nghaerdydd right, for right, a million. Right. Fi erioed i cwrdd â hi. Na, oce. Okay.
Na, a ni jyst yn feddwl bod e'n hilarious bod ti wedi danfod i fi ac yn ei yn syth fel, ie, fi'n nafod ti. I know. A, a nes i hef, hefyd holi ffrind ni Branch. Oedd hi'n nafod ti? Ie, yeah, oedd hi fel,

Really?
Yeah. Gosh, bys ni ddim wedi meddwl. Yeah. Mm.
Be fi'n moyn siarad am yw, ni wedi mynd semi-viral ar TikTok. Oh my god. Ydy hwnna'n cyfri fel semi-viral? Wel, pe bys ti'n cyfri fel viral? Fi'n mynd gwybod, mae'n lot o I, i, i fi, mae'n teimlo fel lot o bobl di gweld e. Wel, mae o, o gymharu gyda gweddill y content, mae fan eitha viral. Sydd hefyd yn, sydd hefyd yn wych. A mae, ie, gro- ie, os chi'n gweld hwnna, gwel, ie. ewch Give trwy that a pobl.
like. Ie, Buy and poriwch trwy, boost.
please. Em, a hefyd gwrandewch ar y podcast cyfan. Oh, yeah. Nath rhywun nath yn i'r siaws out yn i'r o gwaith. Um, di oedd y deg, fel, da iawn ar y podcast, Cath. O, oh, diolch, diolch, diolch. O, oh, mae'n neud yn dda, socials ag o'n i fel, ie, ie, dde fel, so i di gwrando na fe? O'n i fel, fideos, ie, na. Na.
A di holl gwaith ti'n neud yn golygu'r audio. Os ddim yn clywed, a fi jyst yn gweld fideos ti. Dychmyga, os oedd o actually ddim podcast, oedd e just, just yn cael clips. I mean, it would save us a hell of a lot of gwaith.
Oedd e'n safio fi loads of gwaith.
amser. um, ond o'n i'n um, sôn am be sydd yn ddiddorol yw bod pobl yn rhoi sylwadau ar y cynnwys yma yn dweud, um, o, oh, sa'n sa siarad Cymraeg, ond fi'n deall. Neu, fi'n yeah. dysgu Cymraeg a fi'n deall, neu pa iaith yw hwn? Achos bod ni mor... A weithio fi'n mynd yn bach yn parnoi bod ni'n siarad gormod o Saesneg, ond bod ni... Ond dyna just sut ni'n siarad.
Ond ni wedi gwneud e'n hygyrch. Yeah, exactly.
Accessible.
Ie, i'r rhai sy'n gwrando sy'n medru gwneud accessible. Ond, wel, o leia bod y pobl ar TikTok yn hapus gyda'n... Croeso.
gyda'n... Croeso. Gyda'n... We do it all for the TikTok safon. views, so... Oh, A hundred percent. Ti hefyd, ie, ti 'di postio ar TikTok fel ti dy hun, yndw? Do, ond load o shit, fel, sdim byd werth gwylio o gwbl. Ond na, un fideo I would highly recommend ar TikTok fi. Na Sam wneud Elf on the Shelf i fi. Oh, God.
A na, nes i, nes i gyrraedd adre un dyrnod, so i go lle, lle o'n i, ond nes i gyrraedd adre, A pan ti'n mynd trwy'r front door, y drws reit o'ch blaen chi yw'r cegin. Ie. So ni fel, be, ma hwnna'n weird.
Ni fel, Sam, dim ateb. A ni fel, hi babe, dim ateb. What the fuck is going on? Agor drws y cegin, cue, defying gravity, going, it's me! A Elf on the Shelf is fel paragliding lawr y gegin on a piece of string. Oh my God, sut oedd hi di wneud hwnna? physics.
Oedd hi literally... Nath hi ddeud wrth y fi, bod hi wedi gwario fel oriau yn trio ffigur mas. Oedd hi'n mynd i trio wneud e fel bod e fel self... So pan fi'n agor drws, bys fe'n mynd, ond yn y diwedd rhaid i hi dal o fe, a aros i fi ddod mewn, a wedyn fel gan fe fynd. Oh my God. Nath e Ralph yn defnyddio candy cane i fynd lawr. Gymaint o ymdrech. Ie. Yeah.
Diolch beth mae Elf wedi mynd nôl i'r shed nawr, Elf in the Shed. Am, am flwyddyn arall neu am beth? Oh, Wel, fi, fi sy'n rhoi ei ffwrdd, so fi wedi gallu cuddio fe'n da iawn. Oh, okay. So trick blwyddyn nesaf yw bod yr elf... Does dim elf. Wedi elf, mynd. Elf wedi marw.
O, oh, bydde ti'n gweld eisiau'r elf blwyddyn nesaf. Na, gafon ni angladd bach. Falle bys oh hwnna'n neis. Bit dark. Nes i, nes i prynu um, sleeping bag iddo fe fel yr un ola, so mae bron fel sleeping bag am beth.

trefnu angladdau ei hun i fod yn rhywbeth fel hwyl. Ta beth fi'n meddwl? Yeah. Fi'n lygo hwnna. Nes i pitcho, nes i pitcho unwaith yn gwaith. Oedd, oeddwn i'n cael bach o pitch session am syniadau teledu. Angladd 5,000.
Na.
Emma! Emma Tristan yn dod. Imagine the outfits though, Emma. Iconic. Oh my god, yeah.
Uh, actually, os yw hwnna'n ffordd o gael Emma Walford i fynd i angladd fi, achos yeah. absolute goals. Eden on the mics, acoustic.
Os yw hwnna'n ffordd o gyflawni oh, hwnna, sign be, up. Be yw'r gan?
Um, Gorwth gyda'i ners. Yeah.
Yeah. I bet oh. loads o bobl yn cael hwnna. Gath dad, um, I mean it was our choice, wasn't it? He was dead. Ond gath dad tri chan, tair chan,

Rydw! Banger. Um, yeah, angladd 5,000. Anyway, o'n i'n pitch o syniadau. A un o syniadau fi oedd, um, oedd yn really dark, oedd pobl fel, oh, okay. Um, bod pobl, ti'n bod fel, um, uh, oh, be oedd enw'r sioe yna, lle oedd nhw'n trefnu priodaser? Don't Tell the Bride, but angladd style. So bod ti yn trefnu angladd ffrind ti, ond dyw, dyw ffrind ti heb, heb farw, ond wedyn mae'r ffrind yn mynd ac yn gwylio'r angladd yma. I weld sut bys y ffrind nhw yn trefnu angladd nhw. Nag o'n o'n cool? Peidiwch a dwy'n y syniad yma. I'm still, I've still got hope. Mae'n cool, mae'n absolutely insane, ond mae'n cool. Bydde fe'n hilarious. Ti'n meddwl bod fe'n emosiynol? Gwylio dy angladd dy hun?
O ie, beth o fe'n weird. Ond, ond, ond mae fe'n ffynnu. Os o'n i'n dweud, oedd ffrind fi, o, oh, probably, mae Dyma ni, gyda chi take notes. Os o'n i'n marw, mae ffrind fi Becca, mae hi'n amazing ar sgwennu, a I think bydde hi'n really yeah. taro'r nod yn yn dda iawn. Yeah. Sgwennu mae'n neud, ti'n gwybod, sgriptio stuff. So,

ffrind fi Bec, o, oh, fi'n fi neud y raglen yma, angladd 5,000. Um, don't tell the angla, don't tell, don't tell the, the angla, angla, whatever it is. Don't um, tell the dead. Don't tell, yeah. don't tell the corpse. so bad. Os bys ni'n gweithio hi, o, oh, ar gyfer y raglen yma, um, ti'n gorfod sgwennu eulogy fi? Na, I'm not dying, by the way. Ie, yeah, fes i ddim yn cymryd yn serious, though, surely. Yn union, dyna beth fi'n... Ie, yeah, dyna beth sy'n ffynnu am y rhaglen. O, mae fe fod yn... Ie, mae fod yn light-hearted.
Hearted. Mae fel comedy. Dwi ddim yn... Ie, yeah, so ti'n moyn actually fel brutal eulogy. Ydw i'n... Byddwn ni'n gwylio fe fel... Ti'n moyn i nhw fel... Ar screens, neu ydw i yna yn y gynulleidfa? Na, na. I reckon yn y gynulleidfa. Byddwn fel yn y cyd. Absolutely. Cos gallu imagine fel, byddwn ni'n dod ymlaen gyda fel PowerPoint, a fyddai fel, this is Catherine's dating history, maen nhw gyd yn really upset bod hi wedi marw, a mae jyst yn fel, reel off.
absolutely tragic. So, uh, do you know what? Bydde cael angladd ar gyfer fel past dating life fi yn That's enough of really it. syniad da.
Ei, be am parti rhywbryd, yeah. nawr bod ti'n fel married, basically, chwech mis, well, merged. Ti'n be, i fi, Mae hwnna yn. Impressive. Mae fe. Da ia... Guys. Guys. Da iawn, Catrin. Fi jinx o fe. Na, bydd ffain. January 18th. Be nath y horoscope dweud? Oh, great. Long term pethau.
So beth yw'r long term plan? um, Teimlo fel fi yw dad range fel, what's your plan my daughter? um, Fi'n meddwl nathon ni siarad am falle symud mewn gyda'n gilydd yn yy nathon ni siarad am falle neud e round about nawr ond achos o sort of be' sy gyda ni i wel ma' 'da Rach pethe ma' hi moyn cyflawni fi'n meddwl... Ie. ...yn ei gyrfa hi a fi'n meddwl bydde yn well iddi hi neud hwnna'n brysd ar hyn o bryd. Oce. Ma' odd e'n teimlo bach yn gloi i ni. Mh 'k. Not fair. Ddim i ti, fi'n gwybod. Mae pawb yn wahanol.
Yeah, yeah. Ond on fi erioed i byrgyr rhywun o'r blaen, so i yeah. fi mae'n quite a big yeah, step. Yeah, yeah. A fi'n... Fi wedi gweud o'r blaen o'r pop, fi'n really mwynhau ble ni ar ni nawr. Mm. So fi'n hapus i aros fel few... Sa'n gwybod exactly pa mor hir, ond yeah. byswn i'n meddwl fel... Ie. Yeah. Falle'r ha. Falle yr haf.
A bys hwnna'n good vibes am parti croesawu? Bydde.
So, oh. ti'n modd, rhywbeth fel hwnna, um, fi'n meddwl bydde hwnna'n gweithio'n rili really nice. Mae'n dibynnu bach ar fel contract yeah. ti hi a stuff fel hwn. Admin. Like, admin a stuff. Admin. Achos, oedd yn... Nath ni, nath ni styried neu, oedd yn teimlo fel bach o Dim, dim, dim even so much rush o ran ni'n dwy, Na, ond ond- rush o ran... hang Sut on, nath pethau Sut glanio. mae'n mynd i gael job Ie, fan hyn? mae'n a lot i a- wneud cyn...
Ie. Yeah. So, oedd e'n... Dim cweit yr amser, ond fi'n... Like, fi'n just yn really hapus gyda fel... Ie, a ma, it's all about timing, fi'n meddwl. Ie. Fel, pa mae'r amser yn iawn, a Ie. mae pethau'n just cwmpo mewn i lle. Ie.

mae hi, mae'n rili really neis bod hi wedi pigo lan ar y ffaith bod hwnna'n ffordd mae hi'n gallu dangos bod hi'n neud ymdrach oh. gyda fi gael sort of teulu a ffrindiau yeah, math o beth. A, yeah, yeah mae'n cute. Mae'n really cute. What a gal.
What a gal. So, oce, okay, beth am ti a Sam te? Beth yw, beth sy'n nesa? Cos chi'n barod yn byw gyda'ch gilydd. Yes. Cos chi wedi so... ers about 20 minutes o'r gwrdd. So. so ni Fi'n brwdi, dim ond plant, ond fi, fi'n colli cwmni anifail. Ti'n mynd i ddweud ci yn dweud? Na, dim ci, cath. Cos mae, ma, oh. dyw Sam ddim yn fel person ci necessarily. Mm. Um, bys i hi'n, bys i hi'n, fel, nath nhw cael ci yn y teulu, a bys hi'n agored iddo fe, okay. ond mae ma cael ci yn lot o waith, fel, mm -hmm. fi wedi gwneud ar o blaen. Yeah. Um, mae fe'n lot o waith, ond fi'n teimlo fy hun fel fi'n colli ci fi gymaint. So, contacts mae ex fi gyda'r ci. Mm. So fi'n gweld eisiau, just, just eisiau rhywbeth ar, twor, eistedd mewn ar fy nghôl a just stroke bach. Cute. Nice. So, um, a mae Sam di cael cathod yn, yn y gorffennol. Mm -hmm. um, so ni'n meddwl falle chwech mis ish. Shared custody? Yeah, yeah, yeah, yeah. Shared custody. It's just we've done, we've done that before. I have history of shared custody. Um, yeah, nawn ni ddau ferch yn y gath a bwyd o'r gath. Yeah. A wedyn, rhyw bwynt, fi moyn prynu ti. Okay.
Ond mae jyst, mae hwnna'n, mae hwnna'n massive thing. A mae Sam yn bach yna ti ei hun yn barod, so mae bach fel trio ffigro mas be yw'r peth gorau o ran gwerthu, neu prynu'r ben fy hun, a beth yeah. jyst yn sefyll mewn i hwnna, rentu, mm. neu be bynnag. Chi mewn fel sefyllfa really handy. Ie, yeah, fi mor lwcus. Mae wedi gweithio mas yn... Yn really dda.

Like, oh, oh yeah. to be kicked off?
Yeah, like bron fel, oedd e mor snarky a fel, I know how I was, I had a game plan the whole way, dyma oh. game plan fi fi'n mynd i chwarae fel, and I've done it the whole time. Ond i bach fel, well, na, mate. Oedd ddim gweithio. Yeah, duh.
Ond hefyd, oh my god, obsessed gyda'r content um, traits ar TikTok. Ti'n yn yr um, cyn y murder match thing, whatever yeah. that's called, yeah. The card game.
Yeah, so, Linda, fi'n Caru Linda. Mae hi'n...
Mae hi mor chaotic.
So chaotic.
Mae hi'n... O, fi'n teimlo wael yn gweud hwn. Na, ond mae hi mor... Ond mae ma hi'n actio ofnadwy. Oh, shite. Ond mae hi mor ofnadwy. Mae pawb jyst yn meddwl dyna beth yw, fel dyna personoliaeth hi. They don't suspect her anymore, cos mae'n jyst meddwl, that's just Linda, cos she's always been like that. But she's an opera singer.
Mae fod yn gallu perfformio ac... Ie, yeah, but operas...
I suppose, a, pan ti'n ar llwyfan, ti angen neud... Ti'n gorfod neud yn fawr, yeah, yn dweud. Ie. Yeah. Cos ar lwyfan.
Sdim byd arall yn digwydd.
Ond, no offense. Um, ond, oh, spell rookie error. Nath hi sgwennu... So, mae hi wedi bod yn pleidleisio i cael ffosio mas pob, fel, bron pob tro. A mae Z hi yn really fel old school Z, fel dy dy Duh. Oh. A wedyn hi'n allsgwennu'r enwau ar yr... Yeah. A mae hi wedi gwneud ffowsio gyda... So fi jyst yn meddwl fel, pwy sy'n mynd i sylwi pan maen nhw'n gweld? Crazy. Ond falle bod nhw ddim yn mynd i weld yr... Falle bydden nhw ddim, ond... Llun yna.
Idiot, honestly.
Mae hi'n wild. Hefyd, fi wedi bod yn gweld loads o fel theories bod na rhyw fath o perthnasoedd yeah. cyfrinachol. Fi wedi clywed dau. Okay. Un am Dan sy'n newydd adael a Joe, y guy sy'n edrych fel Russell Howard, y comedian yna. Ie. Yeah. Pa rumours yw? Fi wedi gweld dau, fi wedi gweld brodyr a fi wedi gweld cwpl. Dyn nhw definitely ddim yn frodyr. Na. Fi wedi clywed bod nhw'n cwpl neu'n fel, fel hen ffrindiau neu rhywbeth. Fi, fi ddim yn meddwl bod nhw. Fi'n meddwl bod... Surely, surely bys y Dan wedi dweud rhywbeth erbyn nawr. Mm. Cos mae fy mas. A mae ma Dan yn siarad lot am y ffaith bod fe awtistiaeth a mae'n gallu siarad, siarad yn eitha plain. Yeah. A fi'n meddwl, probably, mae hwnna'n... Ti'n meddwl bod hwnna'n rolio llygau da? Ie. Yeah. Fi'n meddwl bod hwnna hefyd yn... Rhan o just yn rhan o, yeah. o hwnna o bosib. Yeah, yeah, yeah. So, fi'n fi meddwl bod e just ddim yn poeni dim am rhywun yn meddwl bod... Bod rhywun yn, ie, yeah, exactly. Mae fe just fel, whatever.
Yeah. Mae'n ma poeni dim os mae pobl yn really hoffi Ellie Beige, ond dewes. Mae e fyna am un reswm.
Sydd yn gret. O, fan.
O, ie.
O'n i'n mynd i weid, sy'n gret ar gyfer y gêm. Ie. Ond eto... Dwi ddim yn gweud. Hefyd, um, a nes i actually sys o hwn cyn i fi weld e ar-lein, mm. pan oedd pawb yn mynd am um, Freddy, Fel, I think this was Wednesday. Nath Frankie ddweud Freddie, a nath Freddie instantly break down creo. Mae pawb arall yn barod i pleidleisio amdano yeah. fe. Frankie cries. So beth ti'n meddwl yw'r berthynas? Wel, mae'n confusing. Fi'n meddwl mam a mab. Mae nhw'n edrych yn debyg a mae acen debyg. Ond yr unig beth sydd yn fel disprove o hwnna yw mae e wedi dweud bod e'n only child a mae hi'n yeah. dweud gen hi teenage sons. Ie, yeah, fi ddim yn meddwl bod nhw, ond galle hi fod yn Theori fi yw bod hi'n fodryb iddo fe. Oh. Auntie Frankie.
Auntie Frankie. Ond sa'n gwybod os... I don't think I'd care that much about that being a secret. Wel ie, ond falle bod nhw yn. Hmm. I wouldn't care as much either. Fi'n teimlo fel o dim lot ohonyn nhw gyda fel um, cover stories. Fi'n meddwl oedd e mor casually di gweud, o, um, ie, yeah, fi'n unig blentyn to a single mum, yeah, a oedd hi fel, mae fi tri o blant. Fi, yeah, fi ddim, yn... ddim golygu fe i wneud ei mm. edrych yn fwy. Ond fi yn meddwl fel, ie, yeah, oes na un, neu ydyn nhw'n neud hwn ar bwrpas i wneud ni feddwl bod na un. Mm, oedd gyda ni'r chwiorydd yna'n doedd. Ie, yeah, ond anyway. nhw oedd pam gwybod. Ie, yeah, bydde fi yn hoffi rhywbeth secret. secret. Mae na, I think there's something, os I go, neu yr un arall fi wedi gweld yw Boy Gyda Glasses, but Joe? Ie. Yeah. A Charlotte perthynas. Joe a Charlotte. O oh, na, sorry, dim Joe.
Alexander. Alexander. Alexander, Alexander. Ie. Yeah. Joe, na gwen.
O'n i ddweud, o'n i ddim, o'n i fel, ydy e'n straight? Dwi'n neitha siŵr bod e ddim. Na, ie, yeah, Charlotte. Publicly. Our, our Welshie Charlotte. Fi'n meddwl, surely not, achos os ti'n barod di cymlethu dy hun trwy gweithio pawb bod ti'n dod o rwle... Fake ruse.
Can you imagine, though, esgus bod ti'n Gymraes, newid mm. acen cyfan ti. A wedyn. A hefyd, bod y ti mm. fel perthynas. Mae hwnna'n gormod o layers. Cos nath Alexander ddweud rhywbeth pan fe yn y cage, rhywbeth fel, um,

fi'n meddwl, fi dal yn tîm Leanne. O ie. O ran y faithfuls. Ie, yeah, same. Tîm Mina o ran y traitors, traitors. ond fi kind of yn gobeithio bod nhw ddim yn cael Linda allan, achos mae hi mor fi moyn i Linda ennill. good value. Yeah. Bydde fe'n absolutely oh, hysterical yeah. os oedd Linda yn ennill. Fi yn bach fel, fi'n teimlo falle bod Mina yn cael bach o ego Ego is coming. Slowly, slowly, mm. mae hi'n dechrau tripo lan chydig. Ti'n meddwl bydd hi'n neud rhywbeth fi meddwl tri hyderus?
Ie, yeah, fi'n meddwl mae angen iddi hi cofio stay humble. Cos mae Linda, she could go all the way achos mae hi'n aros yn humble because she's so shit, she can't think she's good at the game. Ond mae'r un boi yna, ddim yn cofio enw e, sydd yn meddwl bod hi'n... Jake. Jake, sydd wedi meddwl o'r dechrau yeah. un, o pan nath hi fully ymateb i'r gair traitors. Yeah, hello. Yeah. you called. You called. so, fi ddim yn gwybod os... Mm. Mm.
Gan i rapio lan hwn, yn yeah. ail gofio the moment that was Claudia Winkleman ar ysgwydder. Fur coat, fur boots, first of all. A sgwydda'r doi fel... Mor camp.
...spooky figure yna.
Mor camp. I be?
A, sorry, I know we were wrapping up, ond side note i'r wrap up, nath nhw cychwyn roi'r gunge yna fel savage yn llygad yeah, Anna, a, a wedyn oedd e just o'r cefn yna, o'n i fel, if you're gonna go hmm. all in, go all in for all of them, cos mae hwnna'n gas. Sa'n meddwl nath nhw sylweddoli bod y masks ddim yn rhoi unrhyw protection i llygad nhw. Na, oedd e'n... Oedd hi'n really stryglo. Oedd e'n- O'n i fel, oh, that's big error. Ie, yeah, oedd hwnna'n wael.
Wel, predictions, pwy sy'n mynd nesa? Um, o, fi methu hyn o cofio pwy oedd up for the... Um... O, oh, chos maen nhw'n murder match. Fi'n meddwl bod Leon... Fi'n meddwl, dyma byw prediction fi o beth sy'n mynd i ddigwydd ar diwedd hwn. Mae'r traitors yn mynd i ddod. Mm. A maen nhw'n mynd i gwybod, so bydd Leon a Fawzia yn cael gweld pwy yw'r traitors, a bydd un ohonyn nhw gofrod cael ei lladd, a un yn dod yn traitor. Mae hwnna'n genius os yw hwnna'n wir. Ond, ni'n neud awful job o rapo hwn lan. Ti'n gwybod o'r pedwar yna? Ie. Yeah. Maen nhw'n gwybod bod nhw gyd yn faithfuls. Pa pedwar? O'r pedwar oedd yn y deathmatch thingy? Oh, yeah.
Na, na, na, dwi'n ddim. Achos, um, nath Claudia ddweud, mae traitors yn cael, like, traitors could have been nominated to be here as well. Ie, yeah, ond os maen nhw'n marw... Ie, yeah, ond just dim ots anyway. So, os mae no. un ohonyn nhw'n... As in, like, maen nhw methu rhoi pob traitor lan, ag nhw. Na, ond gwe bod, gwe bod un o'r traitors... Yno fe.